va ta dyondzisa rito a humble man of god wanuna loyi xikwembu xi nga hi nyika yena ka generation ya hina wa ku titsongahata wa ku rhandza xikwembu wa ku tirhela xikwembu a ri hansi ka umbrella ya full gospel ku nga ri mhaka ya denomination ntsena but for the body of christ loko ka ha ri na munhu loyi a khomelaka ka vito ra kereke a nga se ponisiwa loko ka ha ri na munhu loyi a khomelaka ku u kumeka kwihi van'wana va kumeki kwihi a nga se tiva xikwembu loko hi tela namuntlha ha swi tiva leswaku hi te hi ta sapota muti wa ka makaku but we are representing the body of christ Amen. hinkwerhu ka hina loko mi hi vona hi ri lana leswi nga ta tirhisa swona papa sole a va lo tsala hansi va ku ka memorial ya mina ni lava lo hi friday ni lava lo hi saturday ni lava lo hi lo tsariwa hinkwerhu swi tlhela swi kotlana swi hi kuma hi nga ri committed hi leswi a va navela swona swi nga ku endlekeni mfundhisi maxava na ndhawu wa xikwembu lava nga tata va ta hi nyika rito ra xikwembu a nga kona munhu loyi a yingiselaka meseji wo fana na lowu mfundhisi maxava va wu chumayelaka a famba a wu rivala timessages hinkwato leti mfundhisi maxava ti dyondzisaka a yi ti rivali ni swi tiva kahle ku loko hi ri nkosini ka mavamba va chumayela hi yini loko hi ri kuya va chumayela hi yini he's a simple man of god la nga ta mi nyika rito leri u nga ta famba u ri tsundzuka minkarhi hinkwayo na kombela ka vandyangu na kombela ka kereke ka hinkwerhu ka hina na tiko a hi tekeni rito leri ta hi horisa Mfundhisi Mashava platform hi leyi ni tala ku byela vanhu vo tala ni ku na vanhu lava nga loveriwa va nga chaveleriwangiki kahle mara loko va ya minkosini ya vanhu va kuma nchavelelo a nga ku hi loko ku ri nkosini wa ka vona ku na un'wana a nga ta namuntlha laha a nga holanga kahle nkosini wa ka vona nkosi wa bishop a wu n'wi horile eNRTweni ra Xikwembu vatswari va mina mi xewetiwile hi vito ra matimba ra Yesu eka John chapter number 11 eka verse number 3 the bible says hi leyi ni nga na yona la yi ku so the sisters sent word to jesus lord the one you love is ill hi hlayeleni yona hi xitsonga xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa hi vito ra yesu kreste wa nazareta amen kreste lord loko mi ri na yona hi xitsonga mi nga hi hlayela yona hi ku hatlisa xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa yi hlayeka hi ndlela leyi aha Hi loko vamakwerhu va xisati va rhumela rito eka yena va ku, Hosi, munghana wa wena la rhandzekaka wa vabya. Haleluya! Eyi, hosi, munghana wa wena la rhandzekaka wa vabya. Va ka hina. Lava ku ya dyondzisa ehansi ka nhlokomhaka leyi nge vana munghana wa Xikwembu. Hey. Xana munhu wa va munghana wa Xikwembu? Yes, mi ta swi twa kwala namuntlha. Vana munghana wa Xikwembu. U zamile ku va munghana wa vanhu ka misava leyi, mara va ku varisi ngopfu. van'wani va ha famba va vulavula na hi wena va ku vulavula ku biha ene loko u zama ku humelela hi vo va rhangaku va ku jelazela va na munghana na xikwembu va na munghana na xikwembu loko mi endla sweswo mi ta ni nyanyisa play something soft amen va ka hina laha hi hlayeke kona Hi twa hi ta Lazarusi, loyi a a ri munghana wa Yesu. Mawaku ku va munghana wa Yesu, ku va munghana wa Xikwembu! Se ku ba karhi a vabya, vasesi wa yena va yisa hungu aka Yesu va ku, Munghana wa wena Lazarusi, loyi u n'wi rhandzaka, wa vabya. mara yesu kreste a va habyisi ku feli vuvabyi byebyo va nga swi twisisi yesu a nga yi a ya pfuxela muvabyi swa vava loko a ku ri mina u ri karhi wu vabya kumbe u ri membara ya mina ni ngati loko u vabya na kereka u ta tshika yesu a nga yi a ya pfuxela muvabyi lazarus a kondza a hundza misaveni

Ku na leswi vanhu hi swi kotaka na leswi kotiwaka hi Xikwembu. Mhaka yo pfula ribye a ku ri levhele ya vanhu, a yi kotiwa hi vanhu. Mara mhaka yo pfuxa Lazarosi i ya Xikwembu. Ende ni ya ni ya dyondza mhaka ya leswaku hi nga lahla ntsumpu wa munhu ka misava leyi, mara moya wa yena wa pfuka wu tlhela wu hanya nakambe ku ya emahlweni. Loko munhu a ri munghana wa Xikwembu a nga fi o etlela, hi ku wa pfuxiwa. Hi matimba ya malokwetsima, Abrahama a ri munghana wa Xikwembu. Loko xi lava ku herisa Sadoma, xi ku, Xana ni nga civela munghana wa mina Abrahama swilo leswi na? Na n'wi byela. Abrahama a ri munghana wa Xikwembu. Muxe a ri munghana wa Xikwembu. Yi ri Muxe na Xikwembu a va vulavula va langusanile, face to face. Vuxaka bya vona byi ri na matimba ngopfu. Davhida a ri munghana wa Xikwembu. A ri wa mbilu ya Xikwembu no mi nyika swikombiso. Vo Petro, vo James na vo John a va ri vanghana va Xikwembu. John loyi a nga tsala buku leyi i Johana muapostola, wun'wana wa vanghana va Yesu, loyi loko va tshamile a pfumeleriwa na ku khikhetela xifuva xa Yesu Kreste. John loyi hi yena a nga tsala na papila ro sungula na ra vumbirhi na ra vunharhu. Hi yena a ya a ya Goga hi ku tsala na buku ya Revelation. Va n'wi xoko ni matihlu ya nyama, mara ma ximoya a va nga ma xokolangi. Buku ya Nhlawutelo yi tsariwe hi munhu loyi a va n'wi suse matihlu ya nyama, mara ma ximoya a ma nga sukangi. John loyi a a ri munghana wa Xikwembu. Hi famba swin'we, kereke ya Hosi. I'm about to finish. Haleluya! Vaka hina vana munghana wa Xikwembu. hi mhaka ya ku hi na tinxaka ta vanghana muxaka wo sungula wa vanghana hi na ti-consumers friends ku na vanghana lava taka vuton'wini bya wena va ka va tela ku dya va tela leswi u nga na swona heyi ku na ti-consumer a yi ngo ku na ti-consumers friends valangusi valani u un'wana wa ti-consumers friends na va ka hina van'wana i vanghana va n'wina hi ku ma tirha van'wana i vanghana va n'wina hi ku ka n'wina ku na mali van'wana i vanghana va n'wina hi ku wa ha ri na swa kahle loko swi hela va ku sakatela mpahla na tintangu va ta ku tsutsuma ku na ti-consumers friends ku na vanghana lava telaka ku dya vanghana vo fana na vanghana va a prodigal son jaha leriya ra vusopfa ri ri na mali ri ya tshama matikweni me le handle ri dya kahle ri dya hotela va ri hungela moya ri va na vanghana va xinuna na va xisati ni vona ingaku tele vanghana va xisati hikuva xisati vanghana hi vona vo kota no dya mali va swi kota ku dya mali loko u lava ku dyeriwa mali vana na vanghana va xisati va na nyiko yo dya mali halleluya yi ri vanghana lava hinkwavo va dya mali ya jaha leri yi hela a za a navela ku dya na tinguluve a sala a nga ha ri hava munhu wo n'wi pfuna ni lava ku heta i ti-consumers friends teto ni vona ku mi jahini a mi ta twa to tala no swi tsemakanya kasi va ka hina hina number two hina ti-dream killers friends lava i vanghana lava taka evuton'wini bya wena va tela ku dlaya norho a nga suki ekusuhi na wena norho wu nge se fa loko a ku vona ku u na vhixini u va la kusuhi na wena vhixini ya wena ya ku dyondza xikolo yi za yi fa vhixini ya wena ya ku hlayisa vatswari yi za yi fa xivono xa wena xa kahle xi za xi fa i ti-dream killers friends lava i vanghana va ku fana na hosi heroda u ri fambani mi ya vona yexo loko mi heta ku n'wi gandzela n'wina titlhari ta le vuxeni vuyani hi haleno na mina ni lava ku ya n'wi gandzela mara rito ra xikwembu ri ri wa heba a lava ku ya dlaya n'wana heroda hi un'wana wa ti-dream killers friends va languseni kwalano mi ku amuweli ka tona ti-dream killers na vantshwa kona mi le nghozini a yi ndlenge wa ku rhandza loko a za a ku nyika xin'wanana a za a tsutsuma u sala u kayakaya na xona yena a kaya mahlweni na tidyondzo a ku dlayeli norho wa wena hey ku na ti-dream killers ku na lavo tala ku dlaya norho milorho ya vatswari na mutlhayisini Milorho ya vaakatiko yi file hi vanhu lava a va va vitanaka i vanghana va va byele milorho ya vona i ti-dream killers. Vanhu lava va dangerous ngopfu. U fanele u langusa ku u va na munghana wa njhani. Yi ri Mariya a tihlanganisa na Elizabeth. maria atiki yesu kreste elizabeth atiki johana mkhuvuri yi ri loko va hlangana hi ku a va ri na vixini yo fana vanhu lava yi ri vana lava a va ri ndzeni ka vona va sungula ku raharaha va xewetana vutisa lowa nge le kusuhani ku wa raharaha n'wana wa wena kwalani u nga kona na ku na connection a xikarhi ka mina na wena na halleluya heyi ku na ti-dream killers vanhu lava dangerous ngopfu ayayayayayayaya vana munghana na xikwembu vana munghana na xikwembu ku na vanghana vona vanghana lava vona va ta evuton'wini bya wena ingaku i marhavi i marhavi se vona lava beja la ziki loko va suka vuton'wini bya wena vo phatuka kunene ku u sala u hola njhani a va ha ri na mhaka na swona va phatuka u sala u ri wexe u ri karhi u twa ku vava hi lava va ta kutani hi marhavi valava vanghana van'wani va ta tanihi ti-crashes ti-crashes to tela ku ku pfuna loko wa ha khwita loko marhambu ma hlangana ta tlhela ti etlelela xibedhlele u nge fambi hi ti-crashes hambiloko marhambu ma hlanganile se ku na vanhu lava taka tanihi ti-crashes loko va vona u kuma tirho va ku tsutsuma va ku jelazela loko va vona u sungula ku maka va tsutsuma va ku jelazela loko va vona swa kahle he a va nga ku tlakusi evuton'wini hi mhaka ya ku vanhu lava hayi a hi lava vo lava ku humelela va titanihi ti-crashes va languseni van'wana mi ngo n'wina mu munghana wa njhani ah, tlhelani va vutisa mi ku n'wina mu munghana wa njhani halleluya twanani mhaka leyiwani mara ku na munghana wo hetelela loyi ku nga yesu lexi i xikwembu xiyimo xa lazarus a xa ha ri kahle mara yesu a tshunela ku rhanga va ndyangu va ku swa endleka se a borini a ri karhi a nuha yesu a ku ni ya hambi xiyimo xi nga ha ri kahle Va ta hina ni kona ku ta vula leswaku Yesu Kreste loyi u ta mi tshinelela na loko xiyimo xi nga ha ri kahle. Vanghana lavo tala va nga tsutsuma, ti-consumers friends ti nga tsutsuma, ti-dream killers ti nga tsutsuma, lavaya na lavaya va nga tsutsuma, mara Yesu ntsena. Vonani yanga yona yone, ndi Yesu. pfunaho i Yesu ntsena munghana wa matimba nge mi sukeni andzeni ka swiyimo u kona andzeni ka ku tikeriwa u kona andzeni ka kosi u kona andzeni ka ku rila u kona hinkwako u kona vandyangu wa ka makwakwa mina munghana munghana loyi i munghana loyi a nga cinciki i munghana wa matimba loyi a nga ta ka a nga mi khomisi hi tingana va na munghana wa xikwembu a xi nga ku pfukeli u nge twi ku xikwembu xi ku hlelini kwihi i munghana wa matimba a seni hi na minkarhi mhaka leyi a ni yi tisa laha hi ku hlohloteriwa hi n'wana loyi kwetsini hileswaku va ka makwakho a mi salangi mi ri n'wexe mi sele na munghana ku nga xikwembu munghana loyi mi nga kombiwa yena hi bixop makwako aleluya na swi tsundzuka mativa bixop makwakwa ni ritsongo ni ritsongo swinene ni ri bible school na ha ri na mafulufulu ya bible school va khome kosi ka makuleke va ni nyika xiloto ku ni chumayela no ni tiva vantivi ni dyondzisa ni swi vona kasi ve le ku investeni ku siku rin'wana u ta ta u ta dyondzisa na le kosini wa mina va ka hina hi suka mavokweni ya vona bishopo va hi kurisini ku na munghana loyi mi nga sala na yena ku nga xikwembu xa matimba mutshwa wa mina u nga va u ri na vanghana lava u twaku yi nga ku vanghana ku na yesu loko u nge se amukela yesu a wu se va na munghana wa tiyiso tikumeli yesu u va na munghana wa mapela n'wananga swi ta ku fambela kahle matlhelo hinkwawo vatswari hina hi nga kona haleno hi nge se amukelaku yesu tanihi hosi na muponisi a hi tikumeleni munghana mindyangu ya hina yi xota munghana ku nga xikwembu munghana loyi u na matimba a nga monyamonyi a nga solasoli a nga tsan'wi a nga tekeli swilo hansi a nga nyenyi vanhu munghana loyi u na rirhandzu bishop malumana